דא וועט איר בעזרת השם קענען זען א הערליכע פרעזענטאציע פון די לעבן פון מהרש, זיינע יונגע יארן אין ירושלים עיר הקודש, זיינע בחור'ישע יארן אין די בראנקס, און ווי ער האט געטראפן א ברסלב'ע ספר וואס האט געטוישט זיין לעבן, וואס עס האט פאסירט נאך זיין חתונה ווען בחורים האבן אנגעהויבן קומען צו אים און געבעטן עצות און הדרכה, און נאך פילע שטורעמישע קאפיטלען פון דאס לעבן פון מהרש, וואס האט גענומען פאר זיך זיין ציל אין לעבן אריינצוברענגען די זיסע און געשמאקע לימודים פון הייליגן רעבן, צו יעדע איד אויף דער וועלט, און אזוי איז אריבער אויף מהראש א גאנצע לעבן פון זעכציג יאר וואס האט זיך געדרייט ארום דעם איינע מחשבה, ווי אזוי קען איך העלפן נאך א איד זיך דערנענטערן צום אייבערשטן. מהראש זכי' סעיגון עליני איז געבוירן אינעם טאג כ א אייר אין יאר תשי א לפרט קטן צו זיינע הייליגע עלטערן הגאון הצדיק ר' מנחם זאב שיק זכר צדיק לברכה דער טאקייער רב, און צו זיין מאמע הרבנית הצדיקת מרת מלכה אליהו השלם, די טאכטער פון הגאון ר' חיים שלמה זלמן מאשקאוויטש זכר צדיק לברכה, דער פריערדיגער טאקייער רב. זיינע עלטערן זענען קורצליך פריער אנגעקומען פון אונגארן, פון וואו זיי זענען אנטלאפן נאכדעם וואס די מצב דארט איז געווארן אומדערטרעגליך. ווען די עלטערן פון מהרש א זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל, האבן זיי זיך באזעצט אין ירושלים עיר הקודש, וואו פילע ערליכע אידן האבן געוואוינט. ביי די דריי יאר איז מהרש אריינגעגאנגען אין ירושלימ'ער תלמוד תורה עץ חיים, אין כיתה ג' האט מהרש געהאט א מלמד א ברסלב'ער חסיד, רבי יעקב קאלמאנאוויטש זכרונו לברכה, רבי יענקל איז געווען א תלמיד מובהק פון רבי אברהם שטערנהארץ זכרונו לברכה, אן אייניקל פון הייליגן רבי נתן. אין יאר תשי ח האט אויסגעבראכן די מלחמה צווישן די אראבער און די ציונים. די מצב אין ירושלים איז געווארן שרעקליך, מען האט נישט געקענט ארויסגיין אין די גאסן, אפילו די חדרים זענען פארמאכט געווארן. דאן זענען זיי אוועק פון אלט-שטאט און זיך אויפגעהאלטן אין א קליין האטעל אין צענטער פון שטאט. דארט האט מהרא ש געזען די הייליגע עבודה פון פילע צדיקים וואס זענען געקומען דארט זיך אויפהאלטן, ווי הרב הקדוש רבי מרדכי חיים זכי' סגנ עליני, די סלאנימער רב, די תולדות אהרן רבי זכי' סגנ עליני, און זיין שווער,

ווען מהרש פלעגט הערן מעשות פון צדיקים פלעגט אים אבער קוועטשן צוויי זאכן, איינס, פארוואס האט דער אייבערשטער אויסגעוועלט דווקא אין די נשמות אז זיי זאלן זיין די צדיקים, איז עפעס דא פראטעקציע ביים אייבערשטן? און צווייטנס, מען פלעגט פארציילן ווי די צדיקים האבן געזען אין הימל, וויאזוי גייט מען ארויף אין הימל? די צוויי קשיות האבן אים שטארק געדרוקט אין זיינע יונגע יארן. פארן בר מצוה איז מהרש אריין מיט זיין מאמע צו הרב הקדוש מבעלז זכותו יגן עלינו וואס האט אים אנגעווינטשן מיט א זעלטענע ברכה, זאל זיין א ירא שמים און א מנהיג ישראל. כאטש וואס צוליב גרויס ארעמקייט האט מען געפראוועט נישט מער ווי א קליינע בר מצוה מיט צוויי דריי חברים, האט אים אבער זיין מאמע געקויפט מיט מסירות נפש גאר טייערע מהודר'דיגע תפילין פונעם בארימטן סופר רבי יהודה יששכר בער ראוד זכרונו לברכה וואס איז אים געווען גאר טייער. נאכן ווארטן אפאר יאר האט ער מיט זיין מאמע ענדליך באקומען פאפירן צו קענען פארן קיין אמעריקע. אין חודש אלול תשנ י ג זענען זיי אנגעקומען קיין ווילימסבורג וואו זיי האבן זיך מסתופף געווען ביים הייליגן צדיק דער סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו אין די ימים נוראים פון שנת תשנ י ד. דאן האט מיין רש ג געהערט דאס ווארט פון סאטמארער רבי, איין זאך האב איך מורא פאר'ן בעזן של מעלה, אז איך האב נישט גענוג געטון פאר אונזערע ספרדישע ברודער, וואס דאס איז אים אריין אין די ביינער. אלס יונגער בחור האט מיין רש זכותו יגן עלינו געלערנט א האלב יאר אין די נייטרא ישיבה אין מאונט קיסקא, דערנאך איז ער אריין אין ישיבה עריגת הבושם צעלים, וואוינענדיג אין די בראנקס פלעגט מהרש דארפן אויפשטיין זייער פרי פארטאגס און נעמען די באן קיין ווילימסבורג וואס האט גענומען צוויי שעה.
מהרש טרעפט א נייע ארט. אויף די לאנגע וועגן פלעגט מהרש אלץ מיטנעמען א ספר אדער א מעשה ביכל וואס ער האט געטראפן אין ספרים שאנק ביי זיין טאטן. אין איינע פון די טעג אנפאנג ווינטער שנת תשנ ט, האט מרא שוין אהלע נישט צו כאפן דעם טרעין קיין וויליאמסבורג געכאפט א ספר משיבת נפש, די ספר איז אנגעקומען צו מרשה'ס טאטע אין די הענט נאך אין ירושלים דורך א מייפץ וואס האט עס אריינגעלייגט אין ספרים שאנק, אויפן טרעין האט מרא ש ארויסגענומען דעם ספר'ל פון טאש און אנגעהויבן אריינצוקוקן דערין און האט געשפירט די ספר רעדט צו מיר, אויך ווען ער איז שוין אנגעקומען אין ישיבה האט מרא ש נישט געקענט אראפלייגן דעם ספר פון זיין האנט, ער האט במשך די טאג איבערגעלערנט דעם ספר עטליכע מאל, ער האט זיך נאכגעפרעגט ווער עס האט געמאכט דעם ספר, און זיין ברודער הגאון ר' בנימין זכרונו לברכה. האט אים געזאגט אז דאס איז א ברסלב'ע ספר און האט אים צוגעוויזן די אנדערע ספרים וואס די הייליגע רבי רבי נתן האבן מחבר געווען, די ליקוטי מרן, ליקוטי הלכות און אזוי ווייטער. מוהרא ש האט נישט גערוהט ביז ער האט באוויזן צו לייגן זיין האנט אויף די אנדערע ספרים פון רעבן צו וואס ער איז געווען צוגעקלעבט און דא האט ער געטראפן די ענפערס אויף זיינע שאלות וואס האט אים געדרוקט. מוהרא ש האט געטראפן וואס די הייליגע רבי נתן שרייבט אין ליקוטי הלכות הלכות ברכת השחר אז מענטשן מיינען אז צדיקים ווערן נאר די וואס האבן א ספעציעלע הייליגע נשמה אבער די אמת איז שרייבט ר' נתן אז יעדע איד לויט וויפיל ער פלאגט זיך און שטארקט זיך מיטן רעדן צום אייבערשטן אזוי ווערט מען א אמת'ע צדיק, און אויף זיין צווייטע שאלה וויאזוי גייט מען ארויף אין הימל האט ער געזען אין ספר השתפכות הנפש אז דורך אסאך רעדן צום אייבערשטן באקומט מען א ריינע מח און מען ווערט דבוק אין אייבערשטן ביז מען קומט אן גאר הויעך, מהרש א האט אנגענומען. און געפאלגט יעדע הנהגה און עצה וואס ער האט געזען ביים רעבן מיט א תמימות און פשיטות. מוהראש פלעגט רעדן צום אייבערשטן יעדן טאג אסאך שעות, וואס האט אים געברענגט צו ווערן א גרויסער מסמר, אנדערש ווי ביז יעצט, ער האט נישט געהאט קיין געדולד צו לערנען, און אזוי אויך האט עס אים געברענגט א קלארע און ריינע אמונה. אזוי אויך זעענדיג דעם שיחה אין שיחות הר ן סימן קיף פ ה, האט ער גענומען אויף זיך די זאגן חי פרקים משניות יעדן טאג מיט א מורא'דיגע עקשנות, און האט זיך נישט גערירט פון פלאץ ביז ער האט זוכה געווען צו ענדיגן. טראץ פארשידענע מניעות וואס ער האט געהאט אויסצושטיין פון פארשידענע ריכטונגען, האט ער זיך געשטארקט און ווייטער געגאנגען מיט זיין הייליגע עבודה. מוהראש האט זיך זייער געפלאגט צו טרעפן פארשידענע בענדער פונעם הייליגן ספר ליקוט הלכות, ער האט עס ארומגעזוכט אין יעדע ספרים געשעפט וואס איז נאר מעגליך געווען, און כאטש ער האט צום סוף מצליח געווען עס צו טרעפן, האט ער צוגעזאגט צו זיך אז ווען דער אייבערשטער וועט אים העלפן, ווען ער וועט חתונה האבן וועט ער דרוקן אלע ספרים פון הייליגן רעבן און עס פארשפרייטן אויף די וועלט פאר קאסט פרייז. אין יאר תשכ ח האט ער זיך צום ערשטן מאל באטייליגט ביים קיבוץ פון אנשי שלומינו אויף ראש השנה. די מנין איז דעמאלטס באשטאנען פון סך הכל פֿופֿצן מענטשן און טראץ די פילע שוועריקייטן פון אלע זייטן, אויסער דעם וואס ער האט נישט געהאט וואס צו עסן און וואו צו שלאפן, אבער איז געווען זייער פרייליך צו מקיים זיין די רצון פון רעבן, דארט האט זיך מהרא ש באקענט מיט א ברסלב'ער חסיד הרב ר' בנימין זאב חשין פון וועם מהרא ש האט אסאך מקבל געווען דעמאלטס. נאך ראש השנה איז מהרא ש אריין אין ישיבה תפארת ירושלים פון הגאון ר' משה פיינשטיין זכות יגון עלינו, ווי מהרא ש האט געלערנט זייער פלייסיג א גאנצן טאג מיט א מורא'דיגע עקשנות וואס גארנישט האט אים נישט געקענט אוועקרירן פון זיין ספר. כ' סיוון תשנ ח איז אין באראש געווארן א חתן, די כלה איז געווען א טאכטער פון רבי אשר ישעי' ראטענבערג זכר צדיק לברכה די קאסאנער רבי, די חתונה האט מען באשטימט אויף חודש שבט תשנ ח ב צוליב די גרויסע הורצאה וואס הגאון רבי משה פיינשטיין האט געהאט אויף דעם בחור, דער גרויסע מספיד פון ישיבה מאראש קיסינג אין אלייני, איז רבי משה ארויס פון זיין וועג און זיך געקומען משתתף זיין ביי די חתונה. נאך די חתונה איז מרש איבערגעגאנגען שווערע נסיונות פון ארעמקייט, ס'איז געווען צייטן וואס ס'האט ממש נישט געווען וואס צו עסן, מרש האט נישט געוואלט אפלאזן זיינע שירעם וואס האבן אים אנגעפילט דעם טאג, און איז געגאנגען נאך געלט פון טיר צו טיר צו קענען קויפן עסן און באצאלן רענט, גייענדיג נאך געלט איז אים אויסגעקומען זיך צו באקענען מיטן הייליגן צדיק הרב הקדוש ר' אברהם ישעי' העשל זכות יגן עלינו, דער קאפישניצער רבי, וואס איז שוין דאן געווען הונדערט יאר אלט, אזוי אויך מיט הרב הקדוש ר' מרדכי שלמה, דער באיאנער רבי זכות יגן עלינו, מרש איז מייפערס דעם רעבן. אין יאר תשי ח ד האבן זיך פלוצלינג אנגעהויבן צו ווענדן צו מרש בחורים אינגעלייט און אים געבעטן ער זאל זיי העלפן עבודת השם. מרש פלעגט זיי פרעגן, ווער שיקט אים? פארוואס קומט ער צו מיר? אויך האט אים אנגעהויבן אנצוקומען בריוון מיט שאלות. ערב חנוכה תשי ח ד האט מרש אנגעהויבן צו שרייבן בריוו פון התחזקות, וואס פון דעם איז ארויסגעקומען די פיר לבענדער אהן שבנחל. ביז דאן איז די איינציגסטע ברסלב'ע בית מדרש אין גאנץ אמעריקע געווען אין די איסט סייד, וואס האט אנגעהאלטן פון יאר תשי ט ו ביז תשי ח ד, וואס דאן איז די געגנט געווארן אויסגעשפילט. מוהרא ש האט דאן געהאלפן גרינדן דעם ברסלב'ער בית מדרש אין בארא פארק פון זעכצנטע עוועניו קארנער פֿינף און פֿופֿציק וואס איז נאך אפן ביזן היינטיגן טאג. מוהרא ש פלעגט דארט פארלערנען א שיעור אין ליקוטי מרן יעדע מיטוואך נאכט, אזוי אויך פלעגט מוהרא ש אליין צו רייניגן דעם בית מדרש אן דעם וואס קיינער זאל וויסן דערפון. איין נאכט האט זיך מוהרא ש גע'חלומ'ט ווי דער רבי מיט ר' מאסן שמועסן, און דער רבי זאגט אים, שרייב שרייב, כ'וועל דיר מגלה זיין שיינע זאכן. מוהרא ש האט זיך דאן גענומען שטארק אין די ארבעט פון דרוקן און פארשפרייטן דעם רבינ'ס ספרים, ער האט געדרוקט דעם ספר מכניע זיידען, שוות נפש, און כדי דאס צו קענען באצאלן האט ער זיך פארדינגען צו ארבעטן אינעם דרוקעריי און ארומגעגאנגען פארשפרייטן די ספרים, אזוי אויך האט ער אויסגעלערנט נאך חברים אזוי צו טון. זייענדיג געריקט אין געלט איז אים אונטערגעקומען א געלעגנהייט צו ווערן א מלמד אין חדר, ווי ער האט זייער מצליח געווען און האט אריינגעלייגט גרויסע כוחות אין די תלמידים. אום חודש תמוז תשנ ק וו האט זיך געמאכט א געלעגנהייט פאר מהרש א זיך אריבערצוכאפן צום הייליגן ציון פון ר' מנומן, וואס מהרש א האט זייער אסאך מתפלל געווען אנצוקומען, טראץ די פילע שטיינער וואס זענען אים געשטאנען אין וועג, ווען מרש האט זיך משתטח געווען אויפן ציון און געבעטן דעם אייבערשטן זאל אים העלפן איבערקומען אלע שוועריקייטן. פון דארט איז מרש געפארן קיין ארץ ישראל, ווי מרש האט באגעגנט די גרויסע צדיק רבי לייב יצחק בענדער זכרונו לברכה, ס'האט אים זייער מקרב געווען, מרש האט גאר אסאך גערעדט מיט אים און מקבל געווען פון אים שיחות און תורות וואס זענען געווען מקובל ביי אנשי שלומינו, וואס מרש האט אלעס אפגעשריבן. אויך האט זיך מרש דעמאלס געטראפן מיט הרב וחסיד רבי שמואל האראוויץ זכרונו לברכה, פייערדיגע ברסלב'ע חסיד וואס איז געווען דבוק אין אייבערשטן, פון וועם מהרש האט אסאך מקבל געווען. אזוי אויך האט מהרש א אסאך גערעדט מיט הרב וחסיד ר' גדליה אהרן קעניג זככרונו לברכה. אין די יארן תשי ל, תשי ל א האט מהרש געשריבן זייער אסאך ספרים. אין זומער תשי ל ג איז ארויסגעקומען צום ערשטן מאל די ערשטע באנד פון ספר אהה שבנחל, היכל הקודש. אין יאר תשי ל ד האט מהרש געקויפט די בנין פון ישיבה אום שפת היכל הקודש. אין ווינטער תשל ה האט מהראש געדרוקט די ספרים שמירת הזמן, סדר דרך הלימוד, און ערך אפיים מיט גרויס מסירות נפש. ראש השנה תשל ו האט זיך מהראש משתתף געווען ביים קיבוץ הקדוש אין ירושלים עיר הקודש. ערב שביעות תשל ו איז ארויס פון דרוק די ספר מקור השמחה. אויך האט מהראש איבערגעדרוקט אלע רעבינ'ס ספרים די יאר. אויף שבת חנוכה תשל ז איז געעפנט געווארן די בית מדרש מסיפתא היכל הקודש חסידי ברסלב אין בארא פארק. אום חשון תשל ט, איז ארויסגעקומען לאור עולם דעם הייליגן ספר שפת הנחל א פירוש אויפן ספר הקדוש ליקוטי מרן. אויף שבת קודש פרשת בשלח איז הרב וחתן רבי גדליה אהרן קעניג זכר צדיק לברכה פון צפת איינגעשטאנען ביי מהרש ן און האט שטארק מחזק געווען מהרש ווייטער אנצוגיין און דרוקן און פארשפרייטן דעם הייליגן ספר פרשת כי סבא תשי ל ט איז די הייליגע רימניצער רבי זכי' יגן עלינו איינגעשטאנען אין די געגנט פון בית מדרש היכל הקודש און האט געדאווענט און זיך געטובל'ט אין די מקווה און אויפגענומען מענטשן ביים מרש'ן בית מדרש. אנפאנג יאר תשי מ איז מרש געפארן אויף א לענגערע נסיעה קיין ארץ ישראל מיט די גאנצע משפחה, ווי מרש האט מתפלל געווען ביי פילע ציונים און מקומות הקדושים אין אין ארץ ישראל, יבניאל עיר ברסלב. מרש האט דאן שוין געהאט אסאך תלמידים אין ארץ ישראל בפרט אין אשדוד, איינע פון די חשובע תלמידים איז דאן אריבער וואוינען אין יבניאל. ביי איינע פון די באזוכן אין ארץ ישראל איז מוהרא ש אריבער צו אים אין יבניאל, און מוהרא ש האט זייער געפאלן דאס פלאץ. זינט דאן פלעגט מוהרא ש כסדר באזוכן יבניאל, און אין א צייט שפעטער האט ער געזאגט פאר די תלמידים אין ארץ ישראל אריבערציען קיין יבניאל ווייל ער וויל דארט מאכן א ברסלב'ער שטעטל. די איינוואוינער אין יבניאל האבן זייער שיין אויפגענומען די פרישע איינוואוינער, און ביז א יאר, האבן שוין דארט געוואוינט איבער הונדערט ברסלב'ע חסידים, ר' האט געבויט דארט פאר זיך א הויז און אונטער דעם א שול, אזוי אויך האט ער געבויט מוסדות פאר די קינדער און אלע געברויכן פאר א קהילה. אין די תקופה האט מרן א גאנצן טאג נאר געטראכט ווי אבני'ל, מרן האט געזאגט שטייט אין חזל אז משיח וועט קומען די ערשטע צו שבט נפתלי, יבניאל איז אין שבט נפתלי און משיח וועט קומען די ערשטע קיין יבניאל. יעצט האט מרן אויפגעבויט די בארימטע מקווה מלכה, עס זענען געווען זייער אסאך מניעות פאר די מקווה, און מיט א אומגעהויערע מאס פון תפילות און מסירות נפש האט מען מצליח געווען און געבויט די מקווה, מוהרא ש אליינס איז געווען די ערשטע זיך צו טובל'ן אין דעם מקווה, מוהרא ש האט געזאגט אויף די מקווה אז ווער עס טובל'ט זיך דארט וועט האבן קינדער, עס זענען דא טויזענטע מעשות בלי גוזמא פון אידן וואס זענען דארט געהאלפן געווארן מיט קינדער, מוהרא ש האט ספעציעל מקרב געווען די ספרדישע אידן, מוהרא ש האט זייער ליב געהאט זייער אמונה פשוטה און תמימות, און זענען זיי זייער גוטע כלים צו דינען דעם אייבערשטן, די גרויסע ספרדישע מנהיג הרב ר' עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, האט זייער מעריץ געווען מרש, זעענדיג ווי מרש דערנענטערט אזוי פיל ספרדישע אידן צום אייבערשטן. מרש האט זייער אסאך געטון פאר די ספרדישע אידן אין ארץ ישראל, ס'האט אים זייער וויי געטון ווי די איידעווער האבו אים ארויסגעריסן מיט די גרעסטע מאס רציחה די אידישקייט פון די טייערע ספרדישע אידן, און האט געזאגט, איך וויל ברענגען א מיליאן ספרדישע אידן קיין אומאן. מ'רש האט זייער געוואלט בויען א שיינע גרויסע שול יבניאל וואס מ'זאל קענען זעהן ביז טבריה, אבער אויך פאר דעם איז געווען גאר אסאך מניעות. ס'האט גענומען איבער צוואנציג יאר ביז מ'רש האט זוכה געווען צו שטיין ביים חנוכת הבית, ווי ער האט דאן געזאגט, עטס האטס נישט קיין אהנונג וויפיל תפילות עס ליגט אריינגעלייגט אין דעם בנין אז זאל קענען געבויט ווערן. דער ראש ישיבה ווערט נשכרף. אין יענע תקופה האבן תלמידי היכל הקודש אין ווילימסבורג זיך אנגעהויבן אביסל זיך צוזאמקלויבן. אין יאר תשי ס א האט מען זיך אנגעהויבן צוזאמענקומען באנשי שלומינו די הייזער. אין יאר תשי ס ג האט מען געעפנט די ערשטע מאל א קליין בית מדרש'ל אין א סטארידזש פון א געשעפט ווי מען האט געפראוועט אינאיינעם שלש אידות. אין יענע תקופה גערופן אמאל די ראש ישיבה זיידע דקהלת באגראוו זכר צדיק לברכה צו א שמחה אין שטוב פון מהראש. די ראש ישיבה האט דאן משמש געווען זיין זיידע. און דעמאלטס געהאט די געלעגנהייט צו זעהן מהראש די ערשטע מאל. און קוקנדיג אויף מוהראש האט ער געזען ווי מוהראש רעדט צום אייבערשטן א גאנצע צייט, זיינע ליפן שאקלען זיך אן אויפהער. אנהייב זומער תשי ס ד איז דער גרויסער תלמיד פון מוהראש דער מייפעס רבי נתן יאקאבאוויטש שליט א ארומגעגאנגען און פארשפרייט די ספרים ווי ער טוט שוין פאר די לעצטע דרייסיג יאר, אבער דעמאלטס האט ער אנגעטראפן די ראש ישיבה, און ער האט פארגעשלאגן צו ער דארף א ספר. דער ראש ישיבה האט אים געבעטן א טעיפ פון ברסלב'ע ניגונים. דער מייפערס רב נתן האט איבערגעדרייט די גאנצע קאר, ביז ער האט געטראפן אונטער אלע זיינע באקסעס א טעיפ פון ברסלב'ע ניגונים, און מיטגעגעבן דערמיט פארן ראש ישיבה א קליין ספר'ל, אש שבנחל חלק ק ז. דער ראש ישיבה האט איבערגעלערנט דעם ספר גאר אסאך מאל. בעיקר זאגט דער ראש ישיבה האט אים געכאפט זעענדיג אז כאטש מען לעבט דא אויף די וועלט, מען עסט, מען שלאפט, קען מען אזוי אויך זיין א אמת'ע ערליכע איד און א גרויסער צדיק. יענע יאר האט מוהראש אנגעהויבן קומען קיין ווילימסבורג אין די מוצאי שבת מברכים'ס, ווי דער ראש ישיבה האט צום ערשטן מאל געהערט שירים פון מוהראש, און אזוי האט דער ראש ישיבה אנגעהויבן קומען יעדע ליל שישי צו די בארימטע שירים פון מוהראש אין בארא פארק. ערב יום כיפור תשס ה האט דער ראש ישיבה באקומען א בריוו פון מוהראש אז ס'איז צייט ער זאל עפענען אליינס א ישיבה, און עס מוז נישט הייסן ברסלב, אבער ער זאל לערנען מיט די בחורים אויפן וועג פון הייליגן רעבן. די ישיבה, וואס מהרש האט א נאמען געגעבן פארן ישיבה תפארת התורה, איז דורכגעגאנגען אסאך גלגולים און פלעצער, אבער די צד השווה איז געווען אז אין די נייע ישיבה האט מען געלערנט אויפן וועג פון הייליגן רעבן אזוי ווי מהרש האט עס איבערגעגעבן. און אזוי זענען עס רבה געווארן ספסלי בית מדרש, און אסאך בחורים מבקשים זענען געקומען לערנען. זומער איז די ישיבה געווען אין בארא פארק, מהרא ש איז דעמאלס געקומען די ערשטע מאל אין ישיבה און געזאגט פאר די בחורים א שיינע שיעור התחזקות. אויף זומער האט זיך די ישיבה אריבערגעצויגן צו א קעמפ אין סוואן לעיק, ווי מהרא ש איז צוויי מאל געווען אויף א שבת און געגעבן עטליכע שיעורים פאר די בחורים. ביי איין שבת האט די ראש ישיבה געהאלפן מהרא ש זיך אויספאקן, און איז געווארן איבערראשט זעענדיג אז די גרויסע צדיק מהרא ש, נעמט מיט מיט זיך אויפן וועג א תהילים מיט א לקיטי מרן. איסרי חג פסח תשענ א האט דער ראש ישיבה געזען עס איז וויכטיג צו עפענען א תלמוד תורה פאר די יונגלעך. מוהרא ש האט באגלייט די גאנצע זאך און אנגעווינטשען פארן ראש ישיבה און געזאגט אז ווען מען עפענט איז נישט דא קיין וועג צוריק, מען קען נישט פארמאכן. אנשי שלומינו האבן זייער שטארק צוגעהאלפן די פרישע חדר מיט אלעס וואס מעגליך, מען האט געקאכט לאנטש און געהאלפן מיט די טרענספארטעישן, און מען האט געקויפט די ערשטע חדר באס וואס איז געשטאנען דערויף מוסדות היכל הקודש ווילימסבורג. האט פרוש געזאגט אז יעצט איז מקיום געווארן וואס ער האט געזאגט פארן גאבע פונעם ברסלב'ע שול אין וויליאמסבורג מיט פופציג יאר צוריק ווען ער האט זיך אפגערעדט אז מען פלאגט זיך מיט מנין עס וועט נאך פארן אין וויליאמסבורג ברסלב'ע חדר באסעס. איין טאג האט פרוש געטראפן א בחור פון ישיבה תפארת התורה ביי אים אין בית מדרש אין בארא פארק ווי ער הערט אויס עפעס אויפן טעלעפאן, פרוש האט אים געפרעגט וואס הערסטו? האט ער געזאגט ער האלט אינמיטן א שיעור פון דער ישיבה דורך די טעלעפאן. מרש האט אים געבעטן די טעלעפאן און נאכן הערן אפאר מינוט האט מרש זייער הנאה געהאט און געזאגט ס'איז ממש מיינע דיבורים! איין מאל האט מרש געזאגט פארן ראש ישיבה נעם יעדע שיעור וואס איך געב און מאך דערפון טויזנט דרשות! תשרי תשנ ע א' האט מרש געשריבן דעם באקאנטן היסטארישן בריוו פארן ראש ישיבה ער זאל עפענען א מיידל סקול. דער ראש ישיבה וואס האט זיך נאך זייער געפלאגט מיט די פרישע ישיבה די פרישע חדר האט אבער געפאלגט מרש מיט מסירות נפש און אריינגעשפרינגען אין דעם פראיעקט פון עפענען א ברסלב'ע סקול. יענעם זומער האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר מוהראש אז עס גייט נישט קיין שידוכים אין ישיבה, האט מוהראש געזאגט פארן ראש ישיבה איך וועל קומען חמשה עשר באב און ברענגען שידוכים, יענע חמשה עשר באב איז מוהראש אריבערגעקומען אין קעמפ און געזאגט א שיינע שיעור פאר די בחורים, ביים סוף שיעור האט מוהראש געזאגט אז ווער עס וועט זאגן יעדן טאג גאנץ מסכת תענית פאר פֿערציק טעג ביז ראש השנה, וועט טרעפן זיין שידוך. מער האבן די בחורים נישט געדארפט הערן, עס איז נישט געווען צו וועם צו רעדן אין ישיבה, אלע זענען געזעצן איבערגעבויגן שעות אויף שעות איבער די גמרא מסכת תענית, און זיכער געמאכט צו מענדזיג יעדן טאג די מסכת. מוצאי ראש השנה תשע ע אין בית האט זיך אנגעהויבן די שידוכים, הרב ר' חזקאל סאמעט שליט א איז געווען די ערשטע חתן, און פון דעמאלטס און ווייטער האט זיך אנגעהויבן א פלייץ פון שידוכים איינס נאכן צווייטן, מען האט זייער שטארק געזוכט דעמאלטס א געהעריגע פלאץ פאר די מוסדות ביז מען האט געטראפן די יעצטיגע פלאץ אויף טווענטי סעווען סקילמען סטריט. ר' אשר איז געקומען עס קוקן, און נאך פארן איבערבויען האט ער געזאגט פארן ראש ישיבה אז עס זעהט אויס ווי עס איז שוין אויסגעוואקסן, עס איז צו קליין, וואס לויט די דעמאלטסדיגע השגות האט מען עס נישט פארשטאנען, אבער היינט זעהט מען טאקע קוים עטליכע יאר שפעטער איז עס שוין טאקע צו קליין. אויף שבת חנוכה תשע"א האט מען באנייט דעם בנין אויף סקילמאן, ווי מען האט אויך צוגעלייגט דארט א הדפסה צימער, וואס איז זיך צעוואקסן היינט אין דעם גרויסן קרן הדפסה היכל הקודש, די ריזיגע אימפעריע וואס האט שוין געדרוקט ביזן היינטיגן טאג מיליאנען ספרים, קונטרסים און גליונות. אזוי אויך האלטן זיי אויף דעם גאר פאפולערן ברסלב סענטער וועבסייט וואס באקומט טאג טעגליך טויזענטער באזוכער פון איבער די גאנצע וועלט. מרש ווען ער האט געזען די הדפסה צימער מיט די פרינטינג מאשין איז געווארן זייער פרייליך און געזאגט אז רבי נתן וואלט זיך מחיה געווען מיט אזא מאשין. מרש איז אסאך מאל געקומען באזוכן אין ישיבה ביי פארשידענע געלעגנהייטן, צו שירים, צו שמחות, און געגעבן שיעור התחזקות. פון דא און ווייטער איז די הפצה געגאנגען אויף א אומגלויבליכע פארנעם, יעדער איינער האט גענומען די הפצות א שטאפל ווייטער, מען האט אנגעהויבן מאכן א גליון, וואס פון דעם איז עס ארויסגעוואקסן שפעטער צו פילע הערליכע גליונות, מען האט אנגעהויבן צו פארשפרייטן די חיזוק יומי מעסעדזשעס וואס גייט איבער די גאנצע וועלט צו צענדליגע טויזנטער אידן און ווערט איבערגעטייטשט צו עטליכע שפראכן, פון דעמאלטס האט זיך די הפצה פארשפרייט יעדן טאג מער און מער. מוהראש'ס פטירה. ווען מוהראש איז ארויף לחיי עולם הבא יענע שווערע דאנערשטאג איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען צו מוהראש'ס מיטה און צוגעזאגט פאר מוהראש אז ער וועט פארשפרייטן מוהראש אויף דער גאנצער וועלט. מ'האט באערדיגט מוהראש אין יבניאל אויפן פלאץ וואס ער האט זיך אויסגעוועלט ביים לעבן. טויזנטער אידן קומען כסדר צו פארן צום הייליגן ציון יבניאל און זאגן עדות אויף די גרויס התעוררות לתשובה וואס מ'שפירט ביים הייליגן פלאץ. אזוי אויך קומען פילע בחורים און מיידלעך צו פארן און זאגן אויס תהלים לזכות פון מהראש און פולן שידוכים, די מהראש האט געהייסן אויסקריצן אויף זיין מצבה יעדע בחור און יעדע מיידל וואס וועלן אויסזאגן גאנץ תהלים פאר זיין זכות, זאגט ער צו אז ער וועט זיך לייגן אין די לענג און די ברייט צו טרעפן זיין שידוך, דער ראש ישיבה קומט יעדעס יאר מיט די בחורים צום הייליגן ציון, און פועלט גרויסע ישועות בפרט מיט שידוכים. מוהרא ש האט אונז אבער נישט איבערגעלאזט, ווי ער שרייבט אין זיין צוואה, ער האט אונז איבערגעלאזט מיט א גאר גרויסע ירושה, זיינע הייליגע ספרים און עצות און חיזוק פון מוהרא ש באגלייט אונז ביזן היינטיגן טאג, ווען די תלמידים לערנען די הייליגע ספרים און געבט עס איבער ווייטער פאר נאך און נאך אידן. היינט געפינט זיך אין יעדע אידישע שטאט אין די וועלט א שול היכל הקודש, אזוי אויך זענען שוין דא פינף חדרים פאר יונגלעך און עטליכע מיידל סקולס פון היכל הקודש, ווי די קינדער פון קליינערהייט לערנען און חזר'ן די ריינע אמונה מיט געטרייע איבערגעגעבענע מלמדים און טיטשערס וואס זענען תלמידי היכל הקודש. מיר האבן נישט פארפאסט מהרש, ווי דער ראש ישיבה זאגט אייביג, דארט וואו מען רעדט די דיבורים פון מהרש, פון ר' אפרים נאסן, דארט געפינען זיי זיך.